Men Büyük Sürende doğdım. Tatar tilinde oqudım. Dört sınıf bitirdim, cenk başladı. Babam, ağam cenkke kittiler. Qırq bir senesi. Adlarını, soyadlarını aytıñız. Abibula Mustafa, babam. Şevket Abibulayev, ağam. Yaş on yedi yaşına ketti. O, qaytmadı. Babam Qayttı, tap endi mında keçip, anda keçindi, Özbekistanda. Adıñıznı, soyadıñıznı aytıñız. Menim adım Şükürye. Abibullayeva Şükürye, şimdi Ablayeva kete, aqayım familiyasında. Qırımda olğanda ebet, cenk oldı. O cenkte bizde bet iştirak ettik. Men uçastnik vayni sayılam. Men er bir yerden atılğandan ke de aşayet şey tapam. Qorantamız qaldı, anam, yaş balalar. E men ana bir corıq on dört yaşında, o vaqıtta men on dört degil edi, qırq bir senesi, on bir yaşında edim. Qaç bala ediñiz qorantada? Biz Sekiz bala edik. Ağam ketti cenkke, soñ qaldıq yedi baladan, anam, yaş balalar bar edi. Soñ ana, aytacağım, şu cenk vaqtine ana aş tapmaq kerek edi, anda çaptım, mında çaptım, bir ayaq üstüne cürgen men edim.

Biz cenk vaqıtne açlıq, saçmasañ, bir şey yapmasañ ne olacaq? Bir şey yoq, cenk de, bizde soldat tolu edi, biz oturğan yerde süren polnıstiy soldat tolu edi, ne saçma mümkün, ne alma mümkün, magazin çalışmay, bir şey yoq. Ağañız qaytmadı ya? Ağam qaytmadı. Qayda elâk oldı ağañız? A?
Qayda elâk oldı? Elâk olğanı da bir şey yoq, bir türlü haber yoq, da tek bor. Biz onı postoyanno qıdıramız, men ale daa qıdıram onı, qıdırtam. Gazetlerge de yazdım, yazılmağan yer qalmadı. Er yerde, mında da ayttım, baqamız, qıdıramız deyler, no yoqtır. Onı ya familiyası deñişti, çünki o soñu kelgen kâğıtı biz on yedi, on yedi mayısta aqşam kâğıt keldi ağamdan. Neme, yazılğan trehogolnıy, üç köşe kâğıtçıq, tez-tez yazğan, birisi ketirmek kerek, naverna, tez-tez yazğan, Ya jiv, zdorov, able, üç sıra, Ya jiv, zdorov, Vaşçıçin Şevket, üstünde de adres. Polyakov Aleksey G. bukvası. Onıñ nomerası aqılımda qalmadı, dana şularnıñ aqılımda qaldı. Soñ aldıq mında bile klönkanıñ tübüne qoydıq kâğıtnı. Saba endi otvet yazacamız, endi neme, on yedi mayısta, vat, qırq dört senesi. A soñ bizni saba yataydık epimiz. Ana, yata edik, yatqan yerimizden keldi eki dane soldat, eki danemi, üç dane edim. Keldi soldatlar, ayümizde ofitserler otur edi. Üyümizge endi kirgenler.
E, mına, sovet, sovet nemeleri. Özü de sudit et edi adamlarnı, kelip-kelip mına qapımızda çasovoy tura edi. Keldi, Qapı aldına çıqacaq, sizge on beş daqiqa srok dedi. Bu saat qaçta olğan şey? Saba saat altı mı edi da, bikmi altılar barmı, anavle, qaranıqça edi. Da. Soñ anam ayttı, vay, bizlerni atacaqlar ğaliba, biz bir şey bilmeyik, bir şeyden haberimiz yoq, ğaliba bizni atacaqlar, baqsa, Dedi, aldı balanıñ ufaq soyuñ quçağına, bir danesini tatam bar edi, o aldı quçağına, bir da eki danesini de men qolundan abile tuttum, bir butılkaçıq suv aldı, mına bu qardaşım aşın sav suyunı, o da otuz sekiz gradus sıcağı bar edi, onı quçağına aldı anam, men de bir butılkaçıq suv, sesev bala suv berdik. Endi ketemiz, bizni, naverna, atacaqlar, dedi anam. Bizni mezarlıq yanına çıqardılar, baqam, anda er kes, anda Toplanğan şeylerde olğan adamlar da bar. Naverna aytqandırlar, a bizge bir şey aytmadılar. Çıqacaz dedi i vse. A yanıñızğa urba, aşayt bir şey almadıñızmı? Ne aşadıq, ne bet cuvdıq, ne urba kiydik. Mına nedayin olduq, yatqan yerimizden biz urba çıqarmay edik yatqanda, çünki cenk Daa bitmen edi cenk, soldat er bir inat soyunacaq. Artta üyümizde anav voyenler otura, alda sobalı üyde bizler abile yattıq bir bamızdan, ele de turıp çıqtıq.
Ya qaç bala?
Mına qaç bala aytam. Anañız, adı ne edi anañızın? Anam Suadi.
Suadi.
Şerfedinova Suadi, no Abiblayev ekte edi. Qardaşlarım, mına Tatam, ağam, işte, eki soñ yedi balamız da, yedi bala edik. Adlarını da aytıñız. Adlarını aytam, Şevqiye, Aqqiy, Şükürye men, Lıtfi qardaşım, Elmira, neme, Ayşe qardaşım, Elmira, Ümüre, mına ne qadar bala edik, yedi bala edik. Anam çıqqanda, sekizincisi cenkke ketişti. Ağam qaytmadı. Şay etip biz çıqtıq yerge, çıqsaq, baqam, adamlar da oturalar. Soñ qonşularımız, baqa biz bir şeysiz çıqtıq, böyle anamdan, daje olar bir çaynikten bir bir şey alğanlar içmeye, bilmeyim, qaymaq edim, süt edim, qoyıp bizge yerde berdi, tekaran çıqacaqtı, na böyle çıqtıq, çır-çıplaq, üstümizde, ürbamızdan. Ava yağay edi, a bile yavaştan, neme, tumanlı ava yağay edi. Bu on, on sekizinci mayısta da? A? On sekizinci mayısta.
On sekiz mayıs, e, bu endi saba, on sekiz mayısta. Soñ qaysı stantsiyadan? Soñ bizim ba, Çüren stantsiyasına ketirdiler. Keldik anda, soñ yüklediler. Vagonlarğa qonşumızdaki mine ün çün de ağlayım açlı. Aqşam oğlançığı doğdı. Olarnıñ invalid aqayı bar edi, üç qızı bar edi. Oğlançığı oldı. Quvanıp bizge aqşamdan, vay, Svadatdey men oğlum ol dep quvanıp, epimiz bir vagonğa çıqtıq. Olar, po-moyemu, daje vagonda öldiler, aytmadılar. Aytmadı o adam da, vagonda ekinci qatta yattı, apayı perde yaptılar baladan beraber, ne, yetmiş beş dane adam bar edi bizim vagonda. İş ayetip biz ana keldik, qapılar yapıq edi ebet, soñ bir yerge kelgende endi Qırımdan çıqqan soñ Ukraina bir yerdedir da, soñ adamlar başladı qıçırıqlama işte bala, çağa, aç yoq, su yoq, soñ kelip qapı açtılar. Soñ bayağı bir kitken soñ bir qopqadan bir bir şeyler ketirdiler, ne edi bilmeyim, mında er kezge dey, ya qoyıp aşama sauıtın da yoq, ne meşepe, ne qaşıq, ne çanaq, bir şey yoq. Ötmek, öyle quru bir şey. Qakoy ötmek?
A vagon içinde ne bar edi? Bir şey yoq edi.
Bet yumağa bir.
Bir şey yoq.
Prosto, prosto vagon anau mal taşığanım, yoqsam Bir neme taşığanlarım, mına udobreniyenim, öyle bir ufak,
bir şey yoq edi endi.
Quru tahtalar ya?
Tahta edi.
Ve polka, eki dane abele polka bar edi. Andan o hasta apa yatı, aşasında da qorantası, olar da dört-beş adam edi. Ali ağam, qonşu, ana, o adam, Qartada mana bütün qardaşlarım anda barğan soñ öldiler, işte olarnı o barıp kömgen edi. Yerli halq asıl bir gram yardım etmedi. Biz kütkende yolda barıp çıqtıq, yigirmi eki sutkada bardıq baracaq yerimizge. Bizlerni tüşürdiler nemege, Sırdaryanıñ bir yerine öylesem golodnıy istep dediler, soñ alıp gittiler daa bir yerge. Mirzaçül taraflarına. Mirzaçül. Soñ bir yerge alıp kettiler, anda bizlerni gemige toldurdılar. Nemege, mına ne özende cürgen Sırdarya. Pritsepi de bar edi. Pritsepi. Bir vaqıt ekite-ekite anav gemi aldı da başladı batma. Artı üzüldi, artı artqa kete. Biz de nemeye qarşı ketemiz, suvğa qarşı ketemiz. Özen bu, neme özeni, bek tez aqqan özen, Sırdariya. Ne yapmağa bilmey, biz batamız. Başladı adamlar panikovat etmeye, episi quranlarını alıp aldına, prâma oquylar. Aydavcısı körünmey, kimse yoq. Soñ özümüzden adamlar, anav pritsepte üzülip ketti. Atlap çiştiler suvğa, başladılar çarşaflar, ya nemeler beriñ, kimde şal, kimde palaçints, ne olsa olsun, abile tez tez bayladı, üç tadan anavi pritsepin bayladılar, artına ketirip qoştılar, soñ qıdırıp aldan taptılar, anda yuqlap qalğan, bir dane Qırğız adamı eken onı aydavcısı.
Közleri şişken böyle qıçırtıqlı, yuqlamandır da ğarip, yuqlanqan. Soñ qıçıralar, mına biz batamız, napayıq? Baqsalar, anav aylanğan yerde suv üstüne ketemiz, suv bitken dedi. A, suv bitken, aydı suv muv qoydılar, şay etip Serdariya, aqşam qaranıqta keldik neme, Çeceklerimizge. Bağışlañ, şükür epti. Qaç adam edi vagonda? Yetmiş beş. Yetmiş beş.
Episi barıp çıqtımı Özbekistanğa, yoqsa elâk olğanlar bar? No, men, men aytam da, ana o adamlar belkim vagonda ölgendir. O adam, biz bilmeyik nasıl. Anda barğandan kömdi olarnı o adam. No. Mevtalar vagon içinde edimi? Vagon üstünde edik biz epimiz. Soñ mına bu nemeden, Sırdâriyadan kütken edi, o adamlar da anda yüklendi de. Sırdâriyadan kütkende qaranıqta keldik biz anda. Qaranıq, bir dane trap qoydılar, er kes zornadan yüre, mına böyle aç. Ana o traptan men aldımdan bir qartanay çıqıp kete edi, Bekim bek qarta dögüldir, suvğa ketti. Ketti Sırdariya, qaranıq. Lampiçkalar mına bele yeli-yeli körüne. Bir dane lampiçka yana, çette, endi keldik, tüşecemiz. Anavleti bir qartnıñ yerde ölgen kelini eken, kelini dediler. Vay, anam! dep qıçırdı. İ vse, kimse yardım etken yoq. Ondan bizni çıqardılar, ana, çet, Özeniñ çetine. Soñ ana üzbek arabalarınen kelip-kelip alıp gittiler köylerge. Bu vagonda çoqusı siziñ köydeşleriñiz edi, ya? Bütün köydeşleriñiz edimi? Men, köydeşlerimiz de bar edi, belkim yerniñ, köyniñ adamları da bardır, vaqte kim onı aqılına kelgen, baqma. Ya yol boyu yigirmi eki kün kitkende nenen, daa ne bere ediler? Mına bu qopqada bir şeyler qarıştırıp bere. Ana o bir şey ketire, bir posuda soğan adam bir birine berip, bir eki qap turalar, onda aşama neme yoq. Böyle bir çölde kimerde toqtağan yer ola, birisi bir şey alğan olsa barıp qızdırıa bir ay çöpten tekaran tura o anda. Amma bizde bir şey yoq edi, suv körey, suv dep çaptıq bir yerge, akazısa Tuzlı suv eken, bir yerge barğan edik, neme, ozero eken, solönıy. Ana, öyle etip, o yolda öyle, ana, barıp çıqqan soñ, barıp çıqqan soñ, episi açlıq, aşam-aşı yoq, produktı yoq. Ükümattan bir şey almadıq, bir şey bermedi ükümat. Bir dane soñ laryoq bar edi, anda oña ketireler bir ötmekler, neme den, ne deyim, mına şaladan, nemeden, pişonka, ondan yapqanlar ötmek, aşanda qıtır qıtır ete, oña da oçurtta oturasıñ. Bu endi Özbekistanda ya? Bu Özbekistanda, biz tüşken yerde. Biz On altıncı sovhoz, Taşkent oblası, on altıncı sovhoz, ekinci otdeleniye tüştik. Anda suv bile yoq edi, kanallar bar edi, kanaldan suv alıp, arıq bar edi. Ya qaç adam qorantañızdan birev öldümi, yoq? Ya, anavını aytacam da men, po porâdku aytam saña. Biz böyle, soñ fevral ayına, fevralniñ başına Kak ras ana, başladılar ölmeye, bütün baraqta adamlar yarı-yarığa ölip qaldı. Bütün semyadan ölip qaldı. Qonşularım da, soñ başladı bizimkiler, anam dedi, ana, endi bizde balalar. Dört tane bala öldi, dört tane. Qardaşım, üç qardaşım, tatam. E, biz kelip tüşkenden bizni çalışmağa aldılar, ana, tatam da. O. On altı, on yedi yaşında edi, naverna, öledir. O da hastalandı, ana, aş çalışasıñ, çapalanıñ. Soñra ana öyle etip, olar episi öldiler, karoçe, bir bir artından. Kömme de adam yoq edi. Kömgende de olarnıñ episini şakallar alıp ketti. O, qışta, fevralde su. Fevral ayında.
Suuqtanım, açlıqtan özlerim. Em suuq, em açlıq. Anda aş yoq edi. Ya bu yaznı nas keçirdiñiz? Guznı nas keçirdiñiz? Qışqacı. Yazğa. Çalıştıqta aytlerdim.
Çalıştıq.
No, çalışsaq da bizge, men bilmeyim, aş ayt şey bermediler. Bir şey bermediler. Men özüm aqlım yetmey şimdi, nas etip biz vıjeli. A ne, ne iş yapa ediñiz? Çapadan?
Pahta.
Pahta. Pamuqta, e, pamuqta.
Pamukta çapada bilmeyim, özüm aqılım yetmey asılda, mına tüşünem nasıl etip biz vıjivati ettik deyim. Ana olar öldi dört tanesi, biz qaldıq, anamnı da coydıq, anam da hastalandı, anam da ketti, bir yerge alıp kettiler onı, i biz qaldıq üç bala, ağam, qardaşım, men. Kim alıp ketti?
Onı bolnitsada oldı, bolnitsadan samolötqa qoyıp alıp kettiler. Özüm ozğardım, anam. Alıp kettiler, Taşkentte eken. Ya biz qaydan bileyik, o vaqıt Taşkent olğan, bir şey bilmeyik de. Taşkentke. No, anam anda bayağı bir buçuq yıl, naverna, olmadı. O bizni tapamadı, coyda, adres bilmey. Biz de onı qaydan qıdırayıq? Soñ, ana, bir qırq yedi senesi anam Obşim, ağlay-ağlay, ayta-ayta anav doqtorlarğa, menim balalarım qaldı, balalarım bar edi, pajalsta, meni alıp ketiñ, qaydan ketirgen olsañız, adres ne znayım, dey. Nu, ne znayı, dey, hlop salhoz ili hleb salhoz, kakoy to savhoz, dedi, dep aytam, dey, anam soñ ayta. Soñ ketireler, srazu bu savhozğa, Tsentralniñge baqsanañ, özüniñ cibergen doqtorı. Mına bu doqtor meni otpravit etti, dey. Yazmağan da bir şey. Vot. Soñ men endi balalarımnı taparım dep, soñ haber bere, o Tsentralniñge kele, biz otdeleniyede. Soñ haber bereler. Soray, ana, menim balalarım savmı, dey, tanığan adamlarnı körip. E, sav, deyler, ya siz ölgen ediñiz de, öldi dep çıqtılar da, siz ölgen ediñiz de, dey. Soñ çay etip, ana, barıp anam aldıq. O da meni tanımadı, men de onı tanımadım. Anam başqa olğan, sovsem saçları bim-biyaz, qısqaçıq keskenler, avle urbada bergenler kiyme, bir de boğçaçıq qoluna bergenler, yolğa aşama. Doktorlar baqqan, medsestralar, doktorlar. Taşkentte barmağa yeri yoq. Öyle etip anam tapılğan edi, qırq yedi senesi. Qaç yaşında edi o vaqıtta anañız? Anam E, neme, özü otuz doquz, qırq yaşındadır da. O, dört senesi, beş senesi kitede, dört senesi eken. Ağam şay diye edi, anam qardaşı. Tata, diye edi, sen dört senesisiñ, diye edi. A yazılğan dokumentinde beş senesi. Epimizniñ yaşlarımız da böyle. Men özüm otuz bir senesim. Ne, yazılı, men otuz senesim. Ya Sürende qaç sınıf edi mektep? Sürende dört sınıf tatar mektebi, yedi sınıf rus mektebi bar edi. Şikayem bar edi, şimdi de bar o, litsey. O, yaz olsa, lager oladı. Yahşı, köyümiz bek yahşı edi. A şimdi özüni yaşamay. Ruslar da bar edimi vaqıtta, yoqsa temiz? Bar edi, ruslar, ukrainsler bar edi. Olar otuz üç senesi ukrainsler kelgen yerimizge, açlıq olğanda. Soñ babam alıp, üç tane qızını baqqan ukrainslerni ayta edi. Soñ eki danesi qaytqan, bir danesi qalğan, dostuna evlenip, grek adam edi, dostu, dostları bar edi. No, bir yerde çalışanda Kreçpeç bar edi. Kreçpeçte çalış edi babamlar, arabacı olıp. A vapşe, ögneden olar Bağsarayda oturğanlar, alamlar Bağsarayda, yahşı yaşağanlar, zengin olğanlar. Soñ altın arabam olmasın dep, babam o vaqıt işte Ukrainada barıp yaşağan, soñ Keygen qaytıp Sürenge. Bu Sürende nenen oğraşa edi köy, yerli halq işte? Halqımızmı?
Bizde mına artel bar edi, neme, kreşçi, kreş çıqara edi. Andan soñ sayıspoladoj deyediler, bizde bağçı yahşı edi. Yemiş toplay, neme etse, Moskva otpravet eteler. Bek yahşı bağçımız bar edi. Tütünlik bar edi, tütüncilik. Bağçada ne öse edi? Bağçada er türlü yemiş, alma, armut, ne isteysiñ, raznıy sortlar. Bek yahşı bağçılarımız bar edi. Bek yahşı. Bu qırq dörtünci yılda siz on dört yaşında ediñiz da? Qırq dörtte men on dört, çıqqanda on dört yaşında edim. Endi mektepni bitirgen ediñiz? Nu, mında dört sınıfnı bitirgen edim, soñ Özbekistanğa barğan soñ kene öyle işte. Anda da tüşken yerimde dört sınıf rusça, yedi sınıf türkmen mektebi bar edi. Ana, şe. A, nede, sürgünlikte endi Özbekistanğa kelgende yerli halq nasıl qabul etti sizni? Kelgen vaqıtımızda olarnı qorquzğanlar. Kelgen adamlar, bir közleri bar, müyüzleri bar, türlü şeyler aytqanlar. Adamlar qaplarını beklep, pencereden baqayıkınlar. Anda türkmen halqı edi. Türkmen halqı skromnıy halq. Olar baqqanlar, no, bir dane ocapçeçik bar edi, bebi degen. O kelip meni mektepke yazdı. O apa endi bizim aramızda cürdi. Kelip tüşürgenden bizlerni bir yerde dezenfenktsiya yaptılar. Halqlarnı hepsini andan ötürdi, soñ baraqlarğa ciberdiler. Qapısı, penceresi yoq baraqlarda, anda oturdıq. Yatma, oturma yerimiz yoq. Birisini piçen alıp keldik, ağamdan beraberine quçaqlap piçen ketirdik, artımızdan hozâyini kele, siz qısladınızmı, bizge piçen kerekmi? Baqa köre, oturma yeri yoq, töşedik onı piçni, anavınıñ üstüne oturıp yattıq biz, o piçeniñ üstüne. Hepimiz hastalandıq da. Hastalandıq. Aşomanıñ mananavlişi. Babañız qaçıncı yıl qayttı cenkten? Babam cenkten
qayttı, soñ ana şu, şu qırq dört seneleri, şu vaqıtlerde, toçno aytamayım. Soñ olarnı cıyıp aldılar Turtalmay armiya. Babam ana Turtarmiyada, Moskovskiy oblastda şahtada oldı. Soñ qırq sekiz senesi razreşiliy qaytma. O soñ keldi, kördi biz oturğan yerimiz, vapshe, babam şu yerde yaşağan, Bağsarayda, o öyle yer edi, anda cürmey bir, vobşem, yaramay yer. Bizlerni soñ Fergana, Alma, bir yıl çekişti Alma, vizüv berip, soñ Fergana köçtik biz, Ferganda soñ yahşı yaşadıq, çalıştıq epimiz.
Qayda cenk etti babañız? Qayda cen, qayda cenk etken, men babam kitkeni bilem, bir köpekten kelgen edi o, pograniçnıy, naverna. Köpekten keldi proşats etmeye, bizge sauqlaşmaq içün, men kitem dedi, aqşam. Aqşam ketti. Bu Qırımda olğan şey mi? Qırımda olğan şey.
Qırq bir senesi. A, ağam saba Ana, men de kitem, dedi. Men komsomolım, dedi. Nemseler komsomollarnı ele etekin, böyle etekin, men de kitem. Vay, balam, ya men epiñiz kitseniñ, men bu balalarnı nasıl baqacam, dedi. No, men qorqam, dedi nemse. Ana, öyle qorqtı, şayla qaytmadı.
Nede, cenkten aldın, ebet, endi yaş qızçıqsız. Ebet. O vaqıt endi genç.
Nasıl hayallarıñız bar edi? Nasıl arzularıñız bar edi siziñ? Nasıl arzu?
Menden birinci klasstan soradı, men bek atik edim. Yahşı da oquy edim. Doktor keldi, ukol yapma da, soñ soray, ne, men dedim, lötçik olacam dedim. Ya, o qadar menime, lötçik. O, yahşı dedi. Birinci bardım, ukol yaptırma da, oturıp, birinci klassda, birinci neyde otura edim, em birinci spisoqta da otliçnica edim. Bek zreniyem yahşı edi. Kartanı, birinci sınıftan kartasını da, mına, qoşmaq, er şeyni say bile edim. O qadarmı? Çünki meni anam, qardaşı, ağam bizde otur edi, ağam. O oca edi. O da zanimatsiya etedir da, bilmeyim. Tatalarım, tatam bar edi, o da otliçnitsa edi. Yaltada oquy edi, doquzıncı sınıfta ana çıqarğanda. Ağam bar edi, o ana şu Ğayıp ağam bar edi, ana bir ağam da bar edi, mına o sav, aqıy ağam. O şimdi doqsan bir yaşında. Ana o da yahşı oquy edi. Üyde oquğan soñ er kes, soñ olardan beraber men, olardan beraber ezberler ögrenedim. Puşkin ezberlerini, nasıl yazıladı, tatarcasını da, rusçasını da, er, ana öyle, vapşe bek, ana öyle adam edim. Halq yırlarını bilesizmi? E, yıl.

Oynap, külip de cürmedim. Maña Alla öyle quvet berdi, men bütün soy-sopumı, bütün dost balalarım epsini mında Qırımğa aldım. Epsine dobivac ettim yer içün. Koneşno, babaydan beraberlik, no men ondan da atik edim. Men olarnı da topladım. Men kimseye canım ağırtmay. Özüm de yeñlerim tirep, bu stroykanı Çattım, çapqaladım, episini yer alıp, mına, üylerini yaptıq. Oğlum, büyük oğlum da üy bar, mına, Rustem, büyük oğlum, bekim biledirsiñ, apayı doqtur edi, mında olar kitti, balalarını da oquttı, doqtur, episi kittiler işte, Aqçıqazanma. Vot, aytacağım, qızım, bilesiñ Melihanı, oña da özüm çapqalap, özümiz aldıq. Aqay arhitektor, Leniye mezenatı bar edi onıñ, yahşı, o, özü plan yaptılar, kelinimden kiyevim ekisi yahşı üyler yaptılar, dülber üyleri. Ana, Meliha işte bek bitirmedi, no, yahşı, normalniy, yaşamağa mümkün, er şey bar. Allaha çoq şükür, bek davolnim özüm yaşayışımdan, men aytam, meniñ istoriyam bek balaban, no men davolnim, işte men o nemeden keçtim. Şu yoldan men keçtim. Men öyle bogatı istoriyam bar. Kitap yazsañ da tut. Men epsini aytmayım, mına bu nemelerini aytam. E, ağır vaqitlerde de bir kere ağlap napayım dep cürmedim. Ağamnı da baqtım, qardaşımnı da baqtım, işke de bardım, mektepke de bardım, bir yerden de qamadım. Mına mında sekiz kere kelip kittim Qırımğa. Poka er kesni toplap mına mında, e, ana bile bir adam men. Şöhretli, şükürler olsun Vatanımızdamız. Çoq şükür.
Bu kelecek nesillerge, yaşlarımızğa bir bir şeyler aytıñız. Aqıllı olmaq kerek.
Glupst aytmaq kerekmey. Kerekmey iş aytmaq kerekmey. Biz Qırımlımız, Qırımda yaşayıq, e, Qırımda yaşamaq kerekmiz. Bir yerge kitmek kerekmey. Qırımda yaşamaq kerek. Bu bizim Vatanımız. Men Qırım sevip keldim, balalarıma da sevdirdim, soy-sopuma da. Episi meni sevip saip keleler ma, bir neme olsa episi mana toplana keleler, tatam deyler, dudım deyler, ana böyle. Sağ olsunlar, men bek davolnim özüm yaşayışımdan. Horluq körgenimde neme etmeyim, yanmayım. Çünki adam yaşayışında bir şey körmek kerek, Bizde ayta edi qartlar, Yaş olğanda köreyik, köreycek olsaq, qartayğanda raat olayıq, dep. Allağa şükür, qartayğanda men raatım. Balalarım da sağ olsun, bütün usloviyanı yaptılar, men bek raatım. Allam, Allahqa bek şükürler olsun. Balalar aqıllı olmaq kerek. Aqıllı olsañ, er işiñ yahşı olur. Yahşı niyetten yürmek kerek, yahşı niyetten. Aqşam niyet et yahşı, saba er bir şeyiñ olur.